Ie. Mae mae'n ddefnyddiol iawn i gael rhywle i fynd i weld beth ydy'r internet, beth ydy'r information superhighway o gwmpas o gwbl. Y peth yw, dan ni dan ni wedi clywed y termau yma, ond wn i ddim beth ydy'r beth os os dwyt ti ddim yn cael siawns i ddefnyddio fo, felly mae hyn yn gobeithio fydd o'n egluro popeth. Felly, mae yna rhywbeth fel hyn i bawb, sdim rhaid bod chi'n gwybod dim ymlaen llaw am gyfrifiaduron hyd yn oed? O gwbl, na. Mae mae gellir plen- plentyn a a a b- yy b- adult, be 'di adult yn Gymraeg? Cawn ni ddim... Oedolion, ie. ...oedolion yn deall y peth i gyd. M- ma'n... Ma' 'na siawns i i i i dechre o'r yy yy bottom dot felly. Ie. Yy yy ma' ma' 'na eg- egluriad o beth ydi'r internet ia n- sut ma' cyfrifiaduron yn ga'l eu yym cysysll- cysylltu gyda'n gilydd. Hmm. Ac ma' 'na ma' 'na siawns i i I i weld tybed pa ffordd fydd y yr holl beth yn yn tyfu, sut fydd ein bywydio'n newid ymhen deg mlynedd neu neu mwy. A ma' ma'n diddorol iawn ma' ma'n ma'n bron yn science fiction dwi'n meddwl. Ie. Achos mae'n myn' i effeithio ar yn bywyde ni gyd yn ddirfawr yndyw O e? fydd fydd yy yy ci- ymhen deg mlynedd mwyafrif o weithie fyddet ti'n cysylltu gyda rywun arall. Yn lle fynd i i teithio a weld y berson a fod yn yr un stafell â'r berson Byddet ti'n gwneud hyn trwy dy gyfrifiadur neu'ch teledu adre neu yn eich waith. Felly, um, cyn bo hir, gobeithio, fyddwn ni ddim yn, yn, yn symud o gwmpas fel mor gymaint ag ydyn ni rwan. A mae hyn, mae hynny'n defnyddiol iawn os ti'n byw yn, yn, yn, yn y wlad yma. Mm. Erwydd, does yna lot o waith uh, allan yn y wlad. Uh, ac os yw ti... Mae'n mae dda iawn i, i bobl sy'n byw yng Nghymru felly. O oh, ie, yeah, mae'n perffaith.
Mae'n mae, mae fanteision anferth i, i, i yn y wlad yma, pigo'r fyny'r technoleg yma a ddefnyddio fo. Wel, yn barod mae yna bobl o draws y wlad yn defnyddio'r technoleg i, i uh, wella ei fywyd, i, i, i, i ffeindio waith ac i cysylltu gyda y bobl ymhen y byd i, i gyd. Mae yna bobl yn dyfed yn sy'n... Um, Mae'n ma un gwraig dwi'n meddwl amdan ym mhen rhan sy'n uh, um, diseinio yym yy yy yy embroidery, wn i ddim y geiriau yn Gymraeg, mae'n ddrwg gen i, ond yym mae hi'n yy cysylltu gyda yy Efrog Newydd, Awstralia, y wlad i gyd, a heb gadael ei ei yy yy Ei chartre ei hunan. Ei chartre ei mor mor perffaith allan yn y wlad, t'mo'? Ie. Ma' hwnna'n beth da mewn ffordd i'r am- i'r amgylchfyd yndyw e achos do's dim isie pobol i i gomiwtio cyment mewn ffordd mewn ceir ac yn y bla'n. Ydi ma'n ma'n helpu lot yym yy yy yy t- Mwyafrif o'n teithio sy'n sy'n gael ei wneud ydy ymhen fynd i gwaith a dod yn ôl o gwaith. Fydd hynny'n newid, gobeithio, cyn bo hir. Chi'n credu bydd hwn yn apelio yn fawr iawn at blant, achos fyddan nhw'n gallu gwneud y pethe, chwarae gyda'r rhain hyn yno hefyd? Wel, ma' ma' 'na demonstrations, fatha simulations felly i blant ga- yy pl- plentyn gael ei gael ei plant mae'n ddrwg gen i, gael ei yy yy siawns i ddefnyddio. Ond y peth yw ma' ma' ma' plant yn yn yn lot well ac yym ac ac derbyn y syniadau newydd nag ydyn ni, y oedolion. Yy felly ma' 'na mwy o broblem i i pobl fel chi a fi na sydd i'r plant sydd yn barod i ddefnyddio beth bynnag sy'n gael ei yym yy gollwng ato nhw. Mm dwi'm yn gwbod amdanoch chi ond yy o- achos i chi 'di bod yn cyflwyno rhaglenni wrth gwrs ar yr union bwnc yma. Do. O'dd 'da chi ddiddordeb mawr cyn i chi orfod... Oedd. ...yym cyflwyno'r gyfres yna? Oedd dyna pam nes i yym ga'l siawns i i neud rhaglenni ynghŷn â â thechnoleg. Pan o'n i'n blentyn fach, roedd fy nhad yn gwerthu ac yn trwsio teledu mewn siop yn Tre Ffynnon, yn y gogledd, ac fan'na, pan o'n i'n fychan iawn, nes i dechrau sylweddoli fod gynna i diddordeb mewn technoleg a sut gallech chi ddefnyddio technoleg i wella dy fywyd. Yn fyr felly, Gareth, tan pryd mae'r arddangosfa 'ma mlaen? Mae'n ddrwg gen i, ond wn i ddim! Dewch i mi gwybod! Ond dewch 'na beth bynnag, mae'n dechrau fory. Mae'n dechrau fory. Iawn, diolch yn fawr. Diolch i chi.
Ww, dwi 'di colli nhw ers munud da, ond diom ots,